Tinokwazisai vadiwa vatereri mukati mechirongwa chino chatinodaidza nezita rokuti Sola Scriptura zvichireva kuti the Bible and the Bible alone. Ndini wenyu Tagurwa Jinja.

Murova TV tinokuchingamidzai mukati mechirongwa chedu Sola Scriptura tichikukurudzirai kuti rambai muchilaika nekusubscribe kuchannel yedu nemavhidhios edu muchisheya nevamwe mukati mezuva ranhasi kutarisa imwe topic yakajairika mukati mekurarama kwevanhu kutoona kuti kana pane chinhu chiri common kana pane chinhu chakajairika mukati mekurarama inhau yebonde mm. saka nhasi da kutarisa bonde iri nekutsamwa kuti zvinombofambidzana here kune bonde ringaitika vanhu vakatsamwa here uyezve mukati mekana munhu akatsamwa kunokanganisa chii bonde kutora ndo chimwe chezvinhu zvakakomborerwa namwari kuti zvipiwe kuvanhu ndo zvimwe zvezvinhu zvinotaurwa navhangeri paul kunzi zvisanyi mwana mukati mekurarama miraramo yevanhu saka mukati mezuva ranhasi tine topic yedu inoti sex and anger tichange tichitungamirirwa navhangeri jinja samazuva ose pai mukana waone kuti muchingamidza vatereri tinokumhoresai vatereri e, nemufaro mukuru kwazvo tiri pachirongwa chino zvakare chatinoziva kuti chichatibatsira chichakubatsira neni mutauri chichandibatsirawo chirongwa chatiri kutaura pamusoro peenga and sex e, kuti zvingatibatsira sei mukati mokurarama kwedu sevatendi kunyange nevamwe vasingadii zvavo vasingatendi vane zvimwe zvitendero zvakasiyana nekutenda kweduwo zvese zvitendero zvese zvinotibatsira aiwa tinotenda vangee taona nhasi mukati mezvara nhasi maya netopic yenye makaiti sex and anger chaitwa kuti musvike pamusoro wenyaya yechii um what made me to go around this topic yeanger and sex eh, ndezvekuti uh, kuchechi kwetine dzichechi dzetinoenda idzi kunoparidzwa shoko which is very true which is biblically which is very right e, asi ndakazoti ndichiresearcha ndikaona kuti nyaya yebonde kuchechi hainyanyi kubatwa vanhu vatobva kuchechi vanotoinda kundoteerera chakafukidza dzimba matenga mm. zvoita sokuti mwari anonyara kana kuti mwari haana kumboadresa mukati meshoko rake pamusoro pechi pebonde e, chimwe futi chakandisunda ndechekuti iko kuchechi kwacho ini ndinoinda its really kuhwa munhu achiadresa nemo nemo achitaura zvakakoshera bonde kuchechi zvinoita sekuti chimwe chinhu chinonyadzisa kana kuti usacred hwacho hunoudza here vanhu kuti musataura nezvazvo wotozoona kuti pamasocial media ndo panozotaurwa nyaya yebonde but matorerwo ma ezvinoitwa manje zvichingokandiwa nepfungwa dzakasiyana siyana zvimwe zvinenge zvisiri ethical zvimwe zviri chi zviri ethical saka ndakaona kuti ah, zvakanaka kuti timbotaura pamusoro penyaya iyi nemhaka yekuti even paul wawatanga kutaura ndimi anototi handina nyadzi nokuda kweivhangeri nokuti isimbamwe ramwari rekuita sei rokuponesa ndobva ndatarisa beyond his theological principles ndikati sei paul akasvika pakuti handina nyadzi nechi neevhangeri vhangeri rinonyadzisa here kungopupura kuti kristu anouya kuti ngatisaita upombwe ngatisava nevamwe wamwari chinhu chinganyadzisa ichocho ndobva ndazoona kuti a ah, paul aitotaura ane view iri so deeper paari kunyora first corinthian chapter 7 unototi kuvarume nevakadzi vakawanana musaita sei musanyimana ini a pauro waitonyora nyaya dzakadai ndikati no iyi nyaya inofanira kudii kudiscuswa nezvayo tisheyevo nevamwe tinzwe kuti vanoionawo sei
mataura muchitaura nhau yokuti kazhinji nyaya idzi kana dzakutaurwa nezvadzo kazhinji dzozvinotaura kana china chemadzimai kana yes nedzimwe nzvimbo dzakasiyana siyana kana kuti vamwe vanoti hazvina ah, ndijoine magrupu emawhatsapp exactly ndiri ndega nefoni yangu tinenge chichitauriranonyasoona kuti vanhu vanozonyatsogona kunyatsoexpressa zviri mukati kati nemwoyo wavo mhm. kudarika zvavanoita kuruma chechi saka rinoti chii bhaibheri panhau yemacouples anonyarana notoda kuti chase nhau yebonde tichitarisa iri kumacouples chete mhm. tikanda kutaura nezvebonde bonde riri pakati pevanhu vaviri vakawanana ndochokwadi kana vatiwo vamwe vasina kuwanana hwati waupombwa mhm. saka isusu bhaibheri haridzidzisi uye zvari kurudzira upombwa ndochokwadi saka isu toda kuti titaure nezvebonde nokuti bonde ndire vanhu vakadina vakaroorana saka rinoti chii munoti chiyambiro yenyu adzidziso yenyu according to the bible pamusana pemacouples anonyarana inenge iri papi kune vamwe vanotonyara kana munge achiromba mavari vaviri mhm. kutotaura nezvazvo kana umwe anenge achiona kuti a ah, umwe wangu hasi unyatsondifadza ide ange adai adai adai mhm. asi umwe anonge achiona senge zvinotinyadzisei unozoona umwe oenda nekunana tete kana kunana sekuru kuti madii mambotaura nemurume adai adai kana kuti madii mambotaura nemwana wenyu adai adai mhm. zvakamira sei eh, eh.
Your questions are very technical asi ndichazama zvachose kuti ndi, ndipindure ndichitora the sola scriptura eh, way kunyarana ini ndinoona sokuti ipfungwa inobva kumuvengi haisi pfungwa yamwari nemhaka yei nemhaka yekuti whenever i present lessons Eh, ini ndiri mudzidzi webhaibheri asi ndakanyanyokudzidza bhuku ragenesisi nechinango chokuti vanhu vanongodomanyira pakati penyaya vachiona kuinda kuinotangira chi nyaya munhu waifanira kunyara ndimwari zvini mwari ndi aifanira kuita sei kunyara kwete ini ndaitwa kuti ndi ndiite zvandapuwa namwari handifaniri kunyarazvo nemhaka yekuti nyaya yekunyara tiri kutoiwana ichibiswa mubhuku ragenesi chapter 1 vhesi 27 handiti ka vhesi 27 iri kubisa izvozvo zvose na 28 nokuti mwari ari kunzi akaita murume nevakadzi nemukadzi apedza kuita murume nemukadzi haana kunyarara akati berekanai muwande be fruitful and multiply handiti ka and have dominion on earth and rule over everything that i have created ndizvoka saka mwari ari kutopa commandment yekuti nyika ngaizare nokuda kwei nokuda kwesex hayaigona kuzara nyika pasina chi pasina sex saka chinhu chiri god given chatisingafaniri kunyara let me come closer to your question hadzisi nhema kuti kune macouples anonyarana but through my research ndakaona kuti zvimwe zviri coiled paculture or tradition our tradition as black people ndeyekuti murume ndiye anotaura panofanira kuitwa bonde ndiye anofanira kutaura nguva dzinoitwa bonde ndiye anofanira kutaura mhando yemaitirwo ebonde which is bias to me nemhaka yekuti the same bible ukaverenga ephesians chapter 4 inototaura kuti murume nemukadzi inyama chii imwe chete they are one chinhu one saka uchaona kuti chimwe chinhu chinoita kuti especially vana mai vanyare ndechekuti akada kuti ngatimboitawo methodii murume anoti waiwanepi yatova nyaya yakumutsa enga yetiri kuda kudzidza nezvayo enga and what and sex mm. mukadzi akati aa ah, handisi kufarirai dei taitai mm. zvinonzi wakaiwanepi handiti wazviona we have got what we call a patrical syndrome male dictatorship kutonga kweurume kuya kwokuti mukadzi haafaniri kana kuwana chinhu chaanotaura ini kwendiri that is evil ndokutadza ikoko manje ndosaka muchiona kuti vamwe vakadzi they are just left at the peripherals of marriage because haanawo esei kana sex yodii yoitwa if sex is meant for a man and a, a, a, a, a woman or a, a husband and a wife ndizvo ka handioni kuti chinhu chinofanira kunyadzisa ichi chinozonyadzisa how we take it culturally and traditionally mukadzi kunyanya anenge akutya kana vamwe varumewo akada kuti ngatimbodai kune vakadzi vovane mavoisi kuti wazviwanepi wazviwana kupi that's why tiona kuti umwe munhu anozoswera akatarisa chi pornography vazhinji vasingazivi kuti its not natural iyi pornography iyayi ine maadded effects vanhu vaya vanozviita vanoita vakatodhakwa zvokuti mamwe mastyles omunoona paya paya ukada kuzviita uri in the normal sense unogwadziwa unogwara nazvo saka muchaona kuti mafungiro angu nokudzidza kwangu kuti our cultures and norms ndozvaita kuti macouples anyarane but ndoda kuti vanhu vadzidze izvi hatipani kunyarana tikangonyarana chete we are perpetuating sin to be in our midest tiri kufadzana ngatitaure kuti sadza iri toridya sei umwe naumwe here mupuleti yani yake ukafamba uchaona kuti murume nemukadzi kune dzimwe nzvimbo mukadzi ari kutorya mupuleti yani yake murume ari kurya mupuleti yani yake its not bad imetodi yavadesigna kuti ha ngatingona chakadai vamwe unowanika vane vane ndiro chii one vachitodyira mundiro chii one murume achitoti a ah, darling tanga kunonga mukadzi achidi achinonga ndizvoka zvakamufanao nesex sex iyi hari one whereby ndini ngatopa preference yekutanga kumukadzi wangu shamwari unoda staira ipi taura staira inokudii inokufadza because sex is all about happiness ndo welfare yomunhu paanofara magumo okufara kwake mm. panyaya mm. saka haifaniri kunge ine madrawbacks okunyara tinotenda then haipa kumapabata zvakanaka then madangers eh, eh, eh, anger in regard to sex ndeapi kuti why should we divide the two kuti hazvifaniri kufambidzana kuti kana munhu pfungwa dzake dzine kutsama ngadzive dzisingave nemufungo wesex at all kuti inofanira kuve ine happy mind no mindset inenge ine kutsama mm. inofanira kuve ine mindset ine zvebonde pamusana pei right
enga imotion shona chedu hatizivi kuti ndikaita sei isusu uwe takagamuchira the eurocentric perspective anger emotion e, huvapo huri mukati mepfungwa dzemunhu husingapi munhu kuti afare kana takataurisa kuenga kutsama ndizvoka saka emotion iyoyo haifambirani nechinhu chinonzi sex nemhaka yei nemhaka yekuti kuda kuva nebonde kuri mupfungwa dzomunhu mupfungwa dzechi dzomunhu ndo mairi kana pfungwa yakafara nemunhu wakaita sei akafara ari giyadi kuita zvinhu zvinomudii zvinomufadza ndizvoka kana pfungwa isina kufara munhu haana kufara munhu haasi prepared kuita zvinhu zvine chi zvinomufaro because iye already is not prepared kuita chinhu chinomudii chinomufadza saka chinhu ichi mukudzidza kwandakaita ndakaona kuti ndo chimwe chinhu chaputsa mamarriages akawanda that's why uchiona kuti kumakoti ndo nyaya dziriko inyaya yokutsana hatichade nenguva yakakwana yokuita bonderani redu ichi chinhu chinofanira kuitwa nenguva tinyatso kuguta kuti ndaguta unofungei kana waguta wanasadza waguta ungafunga undokwata zvinoita here let's be specific unondokwatei wakaguta nyangwe ukasvika kuya ukatisadza unototi ndakadi ndakaguta saka sex inofanira kugutsa murume nemukadzi by so doing kana vanhu vakafara zvine malimitations okuti munhu anozondotsvaka zvimwe kuzhe kwewanani kune vane mashavi vamene kuti vanhu waguta anongoita but to, to, to, to a greater extent muresearch yandakaita if bonde is done in the right way munhu achigutsikana nazvo achigutsikana noumwe wake ah, zvine malimitations thats why vanhu tiripo vanorarama thats why muchiona vanhu vachitoberekana izvezvi vasina kana utachiona kana chii saka enga nesex hazvisi zvinhu zvinopindirana zvachose enga inotobisa mufaro womunhu because handina kumboona munhu ari enga akafarena kuti munhu aye akatotsamwa akafara at the same time asati ndazviona saka muchidzidzo chine ichi tinoda kuti vanhu vazive kuti kufara ndokumwe kutsamwa ndokumwe kufara kunopindira nezvinhu zvokufara kutsamwa kunopindira nezvinhu zvokudii zvokutotsamwa thats why toona kuti kana vanhu vakatsamwa mumba umu hapana chinondoitwa vakatsamwaka naizvoko zvakatsamwa kunoko hakuna kana feeling kumatuzi acho anofanira kuti sex yacho iitwe hakutorina kana feeling kwakatodzika nemhaka yekondisheni yomunhu saka kutsamwa kwakashata kana takatarisana nebonde tinotenda ipapo toda tikadzoka kuna genesis tinge tichitaurirwa bunde in regard to procreation mhm. can it also be done pasina pfungwa dzeprocreation
Alright, tikati procreation um, our audience vana baba nana mai vangakona kunzwisa kuti tiri kutaura pamusoro pechii. Procreation kuberekana kuvapo kwevanhu mukati menyika. Saka iwe uri kuti eh, ringaitwa here pasina kuzvarana? Mm. Ukaverenga sums zvakanaka inototaura kutoti vana zvipo zvinotozondobva kuna mwari asi chatanga kuitwa chii ibonde saka isi tiri kuti the initiative plan yamwari icombination yezvinhu zviviri kuvapo kwokuberekana kwevanhu kuvapo kwokufadzana kwevanhu nokuti hakuna bonde risinganaki and inini ndakambotira kudefina kuti what is sex chinonzi bonde chii chaizvo chaizvo kunakirwai kuri pakusangana kwomurume nemukadzi uchaona kuti eh, ndakashaya definition because kunaka kuri pabonde hakuna definition zvinhu zviri inward thats why paul achiti kuna first corinthians 6 zvivi zvose zvingaitwa nemunhu zvinoitwa kunze kwechii kwomuviri wake asi chivi choupombwe chinoitwa mukati momuviri kudya kwomuviri bonde kudya kwomuviri kunosunungura pfungwa dzomunhu kunoita kuti munhu afile kuti i am someone pakati pevamwe vanhu especially kuvanhu vakadi vakawanana saka uchaona kuti bonde haringoitirwi nokuti tinoda kubereka aiwa bonde rinotoitirwa kuti tifare ndechimwe chinhu chine mufaro chinoita kuti kana zvinhu zvakanaka kudzimba uku vana baba nanamai vatungamiriri vafundisi madhikoni machecherida vachichiita vachifara kana kereke inenge ichiita sei ichifara kunenge kune mufaro woziva kuti ah, munomu inini am atheologian am athinga ndinotarisa ukapinda muchechi ukaona vanhu vachifara chinhu chokutanga hakusi kufara kuri muchechi kufara kuri kumba because chechi ine makapozi nevana saka chokutanga chinofanira kuatena kufara makapozi vabereki kana vabereki vakafara nemhuri inoita sei inofara but kana vanhu vakatsamwisana kumba uku kubedroom uku hayi nhema dzenyu kana chechi yacho yakatodii yakatodhakwa
tinotenda ipapo tisingapedzi nguva tichizobata zvimwe mechikamu chinoteera mhm. mashoko amungasiira vateereri mukati mezuva ranhasi panhau dzekutiza kutsamwa kuti tive tinovaka mhuri dzinofara ndeapi e, toda kumboti timbopinda mubhaibheri timboverenga mavhesi matatu kana kuti mana mm. vanhu vaone kuti sola scriptura inoti kudii pamusoro pokudii pokutsama mm. in relation nechi nebonde ne, ne ngativerenge isusu kuna e, proverbs e, e, toiti zvirevo mm. zvirevo chapter eh, 15 vhesi 18 toda kumbodzidza kuti kutsamwa eh, mamiro okutsamwa nebonde zvinowirirana here zvine kudyidzana here kana kuti hazvina kudyidzana zvirevo chapter 15 vhesi 18 ngatiiverenge tinzwe kuti shoko ramwari riri kuti kudii pamusoro pekutsamwa eh, nebonde iverenge

pane mbengo orit kuti ave nenzombe ne, ne, ne yakakodzwa pane chii pane mbengo saka zviri kunzi izvo zviri nane kuti munhu adye nemurivo chete kana pane chii pane rudo pane kuti munhu ave nenzombe yakakodzwa pane chii pane mbengo pane mbengo pane enga pane kutsama saka shoko ramwari riri kuti kana pakadero manje rudo hapa hapatorina tiri kuti isusu nyange munhu ane zvinhu zvakawanda sei zvakanaka zvisina vamwe hakuna bonde mumba kana rudo rusipo mune kutsamisana that's why uchiona kuti vanhu vane mazimotikari vane mazidzimba anosiya imba yake achindotora chifeve achindovata muchitende chine tsikidzi muri geti ari kutsvaka mufaro usiko kumba chiri kumukonesa mufaro chii kazhinji kazhinji kutsama enga hakuna chakanaka chiri kupi chiri kumba vhesi 18 yoti kudii munhu ane hasha anomutsa kukakavara munhu ane hasha anomutsa kukakavara asi ane mwoyo murefu anonyaradza asi ane mwoyo murefu anonyaradza chigaka shoko ramwari ririkisa pachena kuti kana tine kukakavara tine kutsama mukati hazvitaugwi ndosaka vakuru vakati chakafukidza dzimba chii matenga mudzimba umu mune kukakavara baba namai uyu anoti haivhiiwi uyu anoti haivhiiwi saka bonde racho rinonakidza sei because chiri mupfungwa menyu muchida kundoriita pfungwa kukakavadzana kuri mupfungwa menyu saka sex is no longer enjoyable ndosaka vacho vavamwe vachiti haiwavo zvine basa rechizvo kungoti bonde bonde iye munhu yeye ndiye akatodhakwa zvine basa nemhaka yekuti kana zvine basa kuna mwari zvinoshaya basa kwauri wese iwe uri chiitwa zvoshaiwa basa sei ndokunotoona kuti a ah, uyu munhu uyu pfungwa dzake dzakatodhakwa vamwe vanhu vakatodhakwa mumutauriro because bonde racho hachaoni kukosha because zviri maari hazvidi kufara kwebonde zvinoda kutsama nokukakavadzana chete saka bonde kana wakaritarisa harita sokuti chinhu chisina nebasa rese wozoona kuti the same person ari kuderee ndi anozonzi abakwa nababanhu saka kutsamwa nebonde zvinhu tu zvisingadii zvisingapindirani ngatishanyire futi zvirewo chapter 29 vhesi 11 sola scriptura and anger nesex tione kuti iro bhaibheri rinoti kudii rinotaura ve here nezvazvo vhesi 11 provet 29 vhesi 11 zvirevo 29 vhesi 11 benzi rinobudisa hasha dzaro dzose benzi rinobudisa hasha dzaro dzose asi munhu akachenjera anodzidzora nokudzinyara asi munhu wakachenjera anodzidzora nokunyara saka uchaona kuti mukati mebonde munotoda kuzvidzora kunouyisa uchenjeri nemhaka yei nemhaka yekuti zvirevo ari kutoti benzi paupenzi hwaro rinobudisa hasha dzaro dzo dzose baba vaitira hasha mai apa hasha dzapuwa kuna mai dzatovakiretera another emotion because emotion chinhu chiri mukati mendangariro kana kuti mepfungwa zvichangofadza here kuvakomana uri kuudza mukadzi wako akabatana akanaka kuti iwe hausi mukadzi hapana zvandakawana dai ndakaziva ndakarega kuwana munhu akadai zvaprovoka maemotions asi ndaiti kuti bonde uku rive riri reliable rive rinonakidza munhu wako nyange waakuita uri pamusoro nokuda kweemotion iyeye anongoti regai zvipedzerane ikoko iye anenge akangovata sedanda kudai because bonde kudzoseranaka kwemuviri handiti kane pfungwa umwe kana akangowati akangoti sha iwo uchingoita zvounoita hazvinganakidza izvozvo hazvinakidzi thats why uchiona kuti bonde rinoshaya incense because of that it is anger ndo zvapedzisira vamwe mai vabuda zvapedzisira vamwe baba vadi vabuda saka ndakaona kuti kuchechi nyaya idzi kazhinji kacho hadziadresewi saka pachirongwa chino ichi tati mwari tikomborere tiadrese nyaya iyi pasina kunyara because munhu akaita chinhu ichi ndiye aifanira kunyara ndimwari saka mwari kana asina kunyara ndo chinhu chakatanga kukomborerwa teverere zuva rechinomwe ukaverenga zvakanaka genesi chapter 1 28 iri kublesa muchato genesi chapter 2 vhesi 1 na 2 na 3 yoblesa musi wakazorora chi mwari saka chinhu chakakomborerwa hatigoni kubvisa makomborero echinhu ichocho no matter how we try saka uchaona kuti bhaibheri riri kutsikirira panyaya yekuti kana vanhu vakatsamwa bonde harigoni kuitwa zvakadi zvakanaka ingava vhesi yangu yokupedzisira mukati mechirongwa chanhasi mm. ngativerenge vaefeso chaiyo ndoida ini vaefeso chaiyo chaiyo kunew testament uku kuti inotidzidzisa kuti kudii pamusoro pekudii pokutsamwa takatarisana nenyaya yebonde chapter 4 vhesi 31 na 32 pane zvinonyorwa napaul zvinondisumudzira zvichatsumudzira munhu akadi akateereravo chirongwa chinechi hapana nyaya inonakidza sei iyi ndo nyaya inonakidza zvei shungu dzose nokutsamwa nehasha nokupopota nokutuka mhm. nezvakaipa zvose right ngazvibviswe kwamuri kwai shungu dzose nokutsamwa nokupopota isho vakomana handisi ndakanyora i mapopotedzana maitirana shungu masikati rinongovira vanhu vakadii vakatsama the same efficiency the same right ari kunyora pana chapter 4 verse 26 na 27 musatsamwa asi musavidza kwaitsamwai asi musavidza zuva makaita sei makatsamwa shoko ramwari rinototendera kuti munhu atsamwe nemhaka yei nemhaka yekuti mwari anoziva kuti we cannot defend the forces of our society dzinoita kuti tidi titsamwe but pakutsamwa kwedu shoko ramwari rinoti musazovidza zuva makadii makatsa why nemhaka yekuti muraramo yevanhu murume anomuka achiinda kubasa mukadzi wanoenda kupi anoenda kubasa nguva zhinji dzevanhu pavari kuita bonde manheru saka kana vakasangana vane kupopota vane kutsamwa pane chinobuda here pabonde hapana one of the greatest weapon the devil has used is anger pretending to sex mukudzidza kwandakaita ndochinhu chaputsa chaputsa dzimba chaputsa michato yevafundisi yemadhikoni yemaoverseers ngatitaure chokwadi apa ngatitaure hapana mufundisi apa anotopadavo anotopadavo pasi kuvata mufundisi anopada kuvata anotodawo mukadzi mufundisi ovhasiya vanotoda even mapresident enyika dzose hapana munhu asingadi mukadzi kunyeperana kwendinoita kuya kuya because the moment ndotowa kuti eh, mutungamiriri nhingi wenyika chinouya mumusoro mangu isex pakaitwa sex kuti paitike chi munhu saka kana munhu akaitwa nesex iye angazoiramba thats why uchiona tichiita castigate nyaya yeungochana kuti kupenga uko vanhu vanopengawo vanhu vanhu vatapwa nasatani zvokuti eh, havachazivi uh, their being saka uchaona kuti satani akadzvara kana kuti akainitiata a seed yakaipa yokuti vanhu ngavatsambe pabonde but mwari ari kuti vanhu ngavaite sei ngavafare pabonde you see we should ah, ah, ah, ini ndinozvifarira ini ndorifarira ndiri munhu ndotorida zvisingaiti nemhaka yei nemhaka yekuti handisini ndakazviita zvakaitwa namwari zviri mandiri zvinoita kuti ndiri dii ndirifarire nyangwe vasinganamati nyangwe anonamata ipapapa ndo panorumbidzwa mwari vanhu vakatsinzinya vasingazivi because chounoti chakanaka wese wakachiita muiti wounoramba kuti akachidi akachita saka ndionatso kuti mwari ngaatibatsire atikomborere pakudzidza pa, pa, pa kushoma kwataita kwa pane vachaona chirongwa ichi hakuna chinhu chakanaka sokuva nebonde kuvanhu vakaroorana beside kudya chikafu chakanaka whatever kufara kwenyama kunodikwa njini kunodikwa zingaiti kunoita kuti sex therapy you feel right you feel good you feel the, the being of what you are kana wapedza kuita zvinhu izvi but ukaona vanhu vasingagari vakazviita zvinhu izvi hama stress ega ega ichi ndomupedza stress uyu saka kuvanhu vakaroorana ngativarire bonde kana tatisingariiti lets do it hachisi chivi hakuna munhu angati muvhangeri jinja apoya pakutaura nyaya dzakadai so hakuna kana kuti ha uyu ngatimbomisa pasi peshamhu nokuti zvaataura hazviiti tangai maisa mwari pasi peshamhu kwete ini because mwari ndiye akazviita izvi ende mwari anofarira kuti chinhu ichi chive mwari atikomborere mukudzidza kushoma kwatava nako kune vachaona nevachateerera ndinovimba kuti pane zvizhinjiwo zvavadzidza kuti kutsamwa nebonde hazvisi zvinhu zvatinofanira kusanganisa kuti zvifambe zviri pamwe chete
tinotenda nemashoko akanaka